Үтүө күнүнэн, мин аатым Марина Пономарева. Манаттан мин бу истэ-билэ көрө олорорбунан үгүс дьон тыл үөрэхтээхтэр баһылаах, тыл эйгэтигэр үлэлииллэр, хамсыыллар, сыһыаннаахтар баһылаах. Онтон мин бэйэм идэбинэн суотчут-учуотпут буолабын. Улаханнык дьигинэн бу наука өттүнэн, үөрэҕэрий өттүнэн хайысхатынан көрдөххүнэ тылга сыһыаным суох курдук. Онно үгүс маннык тэрээһиннэргэ этэллэр дьэ холобур эн учуутал буоллаххына кыттыаххын сөп эбэтэр бу айым, айымньыга туора сыһыаннаах бу эйгэҕэ үлэлии хамсыы оскуола араас үөрэҕирии тэрилтэлэрин театр тула үлэлиир хамсыыр айар тутар дьон маннык күрэххэ кыттыахтаах диэн курдук өйдөбүл баар Ол өйдөбүлү оттон мин арыый кэҥэтээрибин, бу манна кытта кэллим. Хайдах курдук бу төрөөбүт тылы билэрим, айылҕа миэхэ олохпор сүдү күүс буолбутун туһунан биир быстах, быстах биир түгэни кэпсээн аһарыахпын баҕарабын. Аҕа сиилээх саҕалаах, атааннаах мөҥүөннээх аан үйэ дойдуга орто туруу бараанааныйа дойдуга ийэ-аҕа тапталыгар улаатан, көмүс ньээккэ уйаларыгар, эбээ-эһээ тыыныгар, алаастарыгар, сайылыктарыгар оонньоон, күннээн, күөнэхтээн олус үчүгэй, истиҥ оҕо сааһым ааспыта. Толору тапталы ылан, тапталга уйдаран, олус диэн истиҥ, иһирэх оҕо саастаах этим. Онтон дьэ үөрэх-билии аартыгын ылан, Дьоллоох Дьокуускай куоракка үөрэнэ диэн тыыллан-хабыллан, улаатан тиийэн кэллим. Ол тиийэн кэлэн дьэ үөрэҕи баһылаан, үүнэн-сайдан, ыал буолан, үлэлэнэн-хамнастанан, ким хайа иннинэ дьиэлэнэн-уоттанан, мааныланан, үптэнэн-хаччыланан, хайдах эрэ арыый киэп-хаап оҕус туттан, саҥыйахха сууланан көр сорох киһилиин кэпсэтэн кимиэхэ эрэ арыый кынчарыйан туохтаан дьэ күннээн күөнэхтээн аҕай сырыттым арай тас өттүттэн көрдөххө барыта баар курдук оҕолоохпун уруулаахпын дьиэлээхпин-уоттаахпын инньэ барабын манна кэлэбин таҥас талбыта баар ас арааһа баар дьэ туох даҕаны тутум үрдээн үтүөмсүйэн маанымсыйаан аҕай һырыттым үлэлиибин хамсыыбын барай барыта барыта олох миэхэ эрэ наммыт курдук бу орто дойду олоҕо барыта табыллан иһэр барыта хатанан иһэр курдук баҕар баҕарыам эрэ кэрэх барыта баар курдук оо дьэ астыныы бөҕөтө дьэ олох онно көрүө этигит олох атын киһибин көрүү-истии кытаанаҕа ахан тылын кэлиэ да һуох буккуйан хаҥарабын нууччалыы хахалыы кыбытабын ардыгар нуучамсыйан да ылабын ол бу ону маны хахалыы чэ бу айылҕаны эйгэни кэпсээри кыннахтарына хайда эрэ чэ күлүөх иҥин санаам кэлэр. Оо дьэ, эс бүтэрэ оннук буолбатах диирим дьэ элбээн истэ. Ол да буоллар дьоттон ол оннук тыбыыра сылдьабын, альбах омук тылын билэрбинэн киэн туттабын, ону ордук иннибэр ыытабын. Ол онон ордук астынабын. Дьэ, оннук курдук күннээн-күөнэхтээн сылдьаммын, олох биир моһолун көрсөн бараммын, хайдах эрэ бэйэм испэр киирэн хааллым. Тугу да гыныахпын билбэппин, ханна да барыахпын билбэппин, дьонум ыраах олороллор, аны дьүөгэлэрбэр, манна куоракка баар чугас дьоммор кэпсиэхпин, хайда эрэ барыта кыбыстыылаах паайы курдук. Эс, хайдах миэнэ буолан баран оннук буолуой? Миэнэ буолан баран барыта чаҕылхай, ыраас, сырдык, табыллыы эрэ өттүнэн буолуохтаах диэн өйдөөх-анаалаах эдьэр киһиэхэ сүрдээх ыарахан кэмнэр кэллилэр. Тугу да улаханнык гыныахпын билбэппин дьэ оннук муна тэнэ сылдьаммын кэргэмминээн чэ тугу эрэ сүбэлэһэбит гынабыт ол гынан баран хайда эрэ дьиэ-уот өттүтүгэр эмиэ ыһыллыы-тоҕуллуу курдук киирэн барда ол курдук санаа оноо баттыгар сылдьаммын эрэ ыарахан ыарыыга эмискэ ыллардым Бу отут саастаах сыдьар киһиэхэ олох олоҕу оройуттан тутан үөрэн-көтөн сыдьар киһиэхэ эмискэ биир күн иһигэр биир чаас иһигэр олоҕум икки аҥаардаммыта бу аҥар өттүм бүтүннүү аккаастаан уорган тэллэх киһитэ буолан хаалбыппар сүрдээх ыарахан күннэр турбуттара хайдах да буолуохпун билбэтэҕим, тугу да гыныахпын билбэтэҕим. Күн аайы ытаа да ытаа ытыырым таһынан арааһынайдаан чугас дьоммун ыыстыыбын, кырыһынныыбын, тугу билэрбин барытын хаҥарабын. Дьэ, буруйдааҕы көрдөөн туох да арааһынай бара буоллум. Ол сатаммын эрэ ол хаҕана өссө уйулҕа үөрэҕэ билиҥҥи курдук сайда илик, куйаар ситимэ билиҥ- билиҥҥи курдук аһаҕас буолбатах. билбэп, билбэппит, көрбөппүт, тугу да гыныахпын билбэппин, ханна барыахпын, барар силим баҕана үүтэ, кэлэр силим кэлии үүтэ буолан сыттахпына, арай түһүүбүн. Түһээтэхпинэ, тоҕо эрэ мин эбээм төрөөбүт алааһыгар тиийбиппин, көмүлүөк оһох иннитигэр олоробун. Уонна чэ, хоһооно оһох туох эрэ ити курдук түүллэри түһүүбүн уонна онтон олус чэпчээн уһуктабын. Чэ, ол курдук мучумааннана сырыттахпына, Хайдах эрэ хантан эбитэ буолуой, айымньыны ааҕалыы айымньыта ааҕыахха диэн өй кэллэ. Улахан айымньылары оскуолаҕа сылдьан аахпыппын санаан кэлэммин, бастаан аан маҥнай хоһооннортон хаҕалаатым. Семен Данилов хоһооннорун олус үлүһүйэн туран аахпытым олоҕум ол кэмнэригэр. Ити курдук чоттон бииртэн биир айымньыны ылаан, бииртэн биир кэпсээнтэн сэһэҥҥэ тиийэн, сэһэнтэн ромаҥҥа тиийэн, айымньы күүһүн ылынан, хайдах эрэ бу уйулҕа үөрэҕэр бэйэни ис билиигэ бу киһи бэйэтин дьиҥин булуутугар маҥнайгы хардыыларбын айымньы нөҥүө оҥорбутум айымньы бэйэтэ туһунан уйулҕаһыт суруйааччы бэйэтэ уйулҕа үөрэхтээҕэ буоларын буоларын Өссө ол таһынан куйаары кытта ситимниирин билэммин, бу олохпор күүспэр күүс ыламмын, санаам оноон бөҕөхтүйэн, арыый да бэтэрээ кэлэн хаҕалаабытым. Дьэ ол курдук оттон түүлбүнэн сиэттэрэммин дойдубар тиийбитим, төрөөбүт алааспар сылдьыбытым, ол онно биир дьикти кыһыҥҥы күн төрөөбүт өтөхпүтүгэр киирбиппэр сүрдээх улахан намылхай муус маҥан хаар түспүтэ. Ол онно дьэ хайдах эрэ мин өбүгэлэрбин кытта ситимнээхпин, бу орто дойдуга тирэхтээхпин билэммин онтон ылата, ол күнтэн ылата үтүөрэр аакка барбытым. Итин ити курдук оттон бу кылгас кэпсээммэр хайдах курдук миэхэ төрөөбүт тылым өлбүт мэҥэ уута буолбутун, хайдах курдук бу мин үүнэн-хайдан тахсарбар, хаха буолан хандаарарбар, киһи буолан килбэйэрбэр, төрөөбүт тылым-өһүм, айылҕам, дьонум-сэргэм, сахалыы тыыным күүс-көмө буолбуттарын то үтүө холобур быһыытынан арыый да тон хараастыылаах да буоллар үтүө холобур буоллун диэммин эһиэхэ дьоммор-сэргэргэр кэпсиибин ис сүрэхпиттэн үллэстэбин ис сүрэхтэн махтал